וואס זי איז דורך, זי האט זיך סעלף דייעגנאוזד, אקעי, זי זאגט זי איז דורכגעגאנגען זייער אסאך טראומע אין לעבן, אריינגערעכנט, כ'פארשטיי נישט, כ'בין צוגעזען אדער געווען אינוואלווד אין א עקסידענט? צוגעזען, צוגעזען.
אקעי, געווארן בוליד אויף א שווערע אופן, קיצור ס'איז א מצב וואס איז אנגאואינג, וואטעווער איט איז, און זי זאגט זי מיינט זי ליידט פון CPTSD, קאמפלעקס פי טי עס די, קאמפלעקס פאוסט טראומאטיק סטרעס דיסארדער, וואס איך האף דאס נאכדעם מפרש זיין פארן עולם וואס ס'מיינט, און ס'האט זייער זייער אסאך טריגערס וואס פירן צו א רעינדזש פון עמאושענס און ביהעיוויערס, תכלית זי איז שוין געווען ביי טערעפיסטס און ס'האט נישט באמת אויפגעטון, אדער ווי זי זאגט ס'האט גארנישט אויפגעטון, און ס'איז זייער שוין ממש קען נישט אזוי אנגיין מיטן לעבן, וואס קען מען טון? כ'מיין זי בעט מ'זאל עס אדרעסן דא, אדרעסן אויף די פראגראם.

ס'איז זיכער יא דא, ס'איז אסאך, איך אליין ארבעט מיט, איך דעיט דאך נישט קיין פרויען, סאו איז אויב איך האב די פרוי פון מיין קלייענט, אדער אויב פרויען ווענדן זיך צו מיר שיק איך אייביג אוועק צו פרויען, סאו ס'איז יא דא היימישע גוטע און פראפעשענעל און ערליכע.

אויך איז דורכגעגאנגען בוליאינג, אויך איז צוגעזעהן זייער שווערע ביהעיוויערס און זאכן, פראבעבלי אין שטוב, און ס'איז נאך אלץ אנגאואינג, סאו. סאו איך מיין ptsd מיינט עמיצער וואס איז דורכגעגאנגען א עפעס א מצב, א איבערלעבעניש וואס האט אים אויפגעשאקלט, אויפגעשאקלט און ס'בלייבט אין מח און ס'ווערט געטריגערט. פון איין געוויסע איווענט כאילו, איין געוויסע גרויסע איווענט. יא, סאו די קאמאנדאס וואס מ'נוצט אין אזא פאל, איך מיין אז דארטן איז נולד גאון אפילו די לעיבל,

איז אין אימעצער געווען אזא טראומאטיק מצב פאר א משך פון א פון א תקופה פון א לאנגע צייט, און אז איינער דערוועגט קען באמת דעוועלאפן זייער שווער, לאמיר אן די לעבעל, נאר פשוט מציאות הדברים אז איינער האט זייער זייער א שווער לעבן אין איין ווארט, אויף אזוי ווייט אז יענעמס ביהעיוויער נישט א זעכציג יעריגע מיידל, א טינעידזשער באקומט קיינמאל מיין איך נישט אזא סארט לעיבל, אבער ווען מ'נעמט נישט קער דערפון קען זיך עס אנטוויקלען צו ענליכס צו דאס וואס מ'רופט יא מיטן לעיבל בארדערליין פערסאנעליטי דיסארדער. כך שמעתי, ס'אמת? אקעי, עס איז נישטא קיין כללים אין דעם, אבער מען זעט היינט מער און מער אז וואס.

איז איך האב אפילו געהאט איינער פון מיינע טרעינערס א קליניקעל סייקאלעדזשיסט האט געזאגט אז אז מ'זאל נאר האבן אין די קליניק איין BPD קעיס, מ'זאל נישט נעמען מער ווי איינס אויף אמאל ווייל ס'איז צו אווערוועלמינג, צו אווערוועלמינג יא, אבער היינט ווייסט מען מער און מער אז ס'קומט פון טראומא און ווי מער די טראומא טעראפיס ווערן דעוועלאפט, אונז האבן שוין אפאר מאל גערעדט דא אויף די פראגרעם, ס'איז דא אנדערע קנעפלעך אויכעט ווי מ'שמועסט זייער גוט אויס די אלע לעיטעסט און גרעיטעסט וואס די.

צו די רב אדער די רעביצין פון די קהלה ווי ענק באלאנגען. נאך א וויכטיגע פוינט סתם וואס דאס איז א זאך וואס העלפט אייביג איז גראונדינג. איך בין סעיף, איך בין אקעי. די מענטשן פילן אסאך ווי די פעלט ווי די וועלט פאלט זיי צאם. און זיי זענען אן גארד, זיי האבן די פייט פלייט פריז ריספאנס א גאנצן טאג. איך פיל סעיף, איך בין אקעי, איך בין אין מיין באדי, איך זיץ אין מיין בענקל, איך ליג אין מיין בעט, איך זיץ אויפן קאוטש, די טיש וואס ליגט דא איז אקעי, ווייסט וואס איך מיין? ס'איז, איך, די וועלט פאלט נישט צאם, ס'איז, ס'איז אקעי, טיף אטעמען, אסאך ברידינג. סאו די, יא, די זאך וואס טריגערט, כ'מיין דאס מיין איך אז ס'גוט, אז די, די, די פילינג פון אנסעיף, אז ס'איז צושאקלט, אז ס'איז נישטא, די ערד, אלעס האט זיך איבער, דאס איז די תוצאה פון די טריגער, אבער ס'איז נישט די אמת. עקזעקטלי, דאס איז געווען מיין פוינט, ס'איז נישט די פילן ווי די וועלט פאלט צאם, איך ווער געטריגערט פון מיליאן זאכן, אפילו דו ווערסט געטריגערט, נישט קיין חילוק פון וואס דו ווערסט געטריגערט, וועסט דיך אייביג געבן א מאך צו די אויגן, א טיפן אטעם אריין, דער אייבערשטער איז מיט מיר, ס'געשענט גארנישט, די וועלט פאלט נישט צאם. דאס איז איין זאך, און איך האב דא נאך אסאך זאכן וואס די מינע מענטשן דעוועלאפן, דו האסט פריער גערעדט פון BPD, ס'דא וואס דעוועלאפן אנדערע. מינע סימפטעמס איז אויך זייער וויכטיג צו געדענקען אז עצם דאס וואס דו לעבסט אויף די וועלט און דו פייטסט די סימפטעמס, דו ארבעטסט אויף דיך ס'זאל דיך נישט אפעקטן, דאס גיבט דיך א מורא'דיגע חשיבות. נעמען חשיבות און צופרידנקייט פלעין פון די זאך אן דארפן צוקומען צו זייטיגע אנדערע זאכן וואס. וואס זאלן דיך מאכן פילן חשוב, למשל די ווען דו האסט פריער גערעדט פון BPD, איז די מענטש באקומט אזא מין דיסקאנעקט פון זיך אליין און הייבט אן דעוועלאפן געוויסע גראנדיעזע איידיעס איבער חשיבות אדער איבער ווערטער און ס'ווערט עפעס א דיסקאנעקט פון פלעין איך יעצט דא וויל די אייבערשטער אזוי ווי איך בין. סאו אז די עקזיסטענץ, די אייגענע עקזיסטענץ ווערט בארעכטיגט נאר דורך עפעס פון אינדרויסן און איך פאר מיר אליין בין גארנישט ווערד, און איך מיין אפילו אז מ'איז אפילו נישט אוועיר פון די די נקודות וואס כ'האב יעצט געזאגט. אמאל איז מען יא אוועיר אמאל איז מען נישט אוועיר, דאס איז די חילוק, סאו איך, סאו איינע פון די גרעסטע אישוס איז די ערשטע זיך זיין אוועיר פון דעם. אז אז מ'פילט זיך ווי גארנישט. זע דאס, יא, זע אז דו ביסט דיסרעגולעיטעד, זע אז ס'איז דא עפעס וואס גיבט דיך א טריגער, גיבט דיך א רעג אויף, גיבט דיך א נעם ארויס פון די כלים, אמאל איז עס כעס און אמאל איז עס פחד, אמאל ס'ווארפט דיך אריין אין אלע מיני.

אז ס'גייט נאך אן, וואס טייטש וואס גייט נאך אן? דו זעסט נאך אלץ צו שרעקעדיגע זאכן, בוליאינג אדער ווייעלענס אדער? כ'האב מיך אויך געוואונדערט צו די מצב גייט נאך אן אדער די אינטערנעל עקספיריענס. דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וועגן, זי האט אויך געזאגט אז זי איז געגאנגען צו אסאך טערעפי און ס'איז געווען מאני דאון די דרעין, די תירוץ קען זיין מורא'דיג פשוט, ס'קען זיין דו ביסט געגאנגען צו די בעסטע מענטשן אאוט דער אבער אויב דיין ענווייראמענט ווי דו דרייסט דיך איז נאך אלץ נישט סעיף, און די פלאץ ווי די ווי די דארפסט באקומען א סעיפטי געט דיך די פארקערטע פון די סעיפטי צו ס'איז אין סקול צו ס'איז אין די פעמילי צו ס'איז אין די קאמיוניטי נישט קיין חילוק ווי די גייסט דורך די די זאכן איז דאס אליין קען קען זיין א פראבלעם און ערשטע זאך אפשר פאר די גייסט צו טערעפי קען זיין דארפסטו אפשר קודם זעהן ווי די קענסט יא זיין סעיף.

קודם מאך שור אז קיינער בלוט נישט אז ס'קומט נישט נאך צו פליען נאך קארס ל ע קודם מאך שור אז אלע נאכדעם וואס ס'איז שוג נאכדעם גיי אריבער און און זע וואס מ'קען טון וואס מ'דארף טון אינטערווענשאנס אבער קודם די בלוט זאל אויפהערן. סאו לגבי טראמא וואס מיינט עטס? אויב זי איז נאך אלץ אין דעם מצב. וואס די פראבלעם גייט נאך אן, ווי קען איך טרייען צו טוהן מיט דיך EMDR אדער עני אנדערע זאך, נישט קיין חילוק וועלכע גוטע טערעפיסט די ביסט געווען, אויב די פראבלעם גייט נאך אן, דיין עווייראמענט איז נישט גוט, דארפסטו טשעינדזשן דיין עווייראמענט, די דארפסט אוועק גיין פון די פלאץ ווי די ביסט, אדער דארפסט דיך אויסלערנען כוחות וויאזוי צו דיעלן אויב די קענסט נישט אוועק גיין פון דארט, אדער דארפסטו אוועק גיין פון דארט. אהה אהה, סאו דאס מיינט בקיצור זיך ווענדן צו, האסט פריער געזאגט. פרינציפעל טיטשער הרב רעבעצן. הייב אן מיט דיינע עלטערן. אויב דיינע עלטערן פארשטייען נישט אדער פילן נישט אדער אויב זיי זענען אליין די פראבלעם, דעמאלטס גיי צו דיין בית חינוך. אויב אין די בית חינוך פארשטייט מען נישט אדער דארטן איז דיין אישו, גיי צו דיין רב. אויב דארטן, גיי צו אנדערע געטרייע מענטשן אין די קאמיוניטי. ס'איז אייביג דא צו וועם ריעטשן אוט. קיינער נישט אליינס און קיינער דארף נישט סאפערן קיין בוליאינג און קיין ווייעלענס און קיין זיך און קעגן זיי. יעדער האט א רעכט צו לעבן אויף דער וועלט סעיף.

איך דארף פייטן פאר מיך, אויב איך גיי נישט פייטן פאר מיך גיי איך נישט עקזיסטן. אסאך מאל דאכט זיך מען גייט עס נאך ווייטער, זיי פילן אז זיי האבן בכלל נישט קיין קיין כח, אדער אפשר אפילו רעכט, זיך בעסער צו מאכן, זיי קענען נישט, ס'איז נישט בידם, אז זיי זענען אויסגעשטעלט אזוי ווי צו וואס ס'טוט זיך ארום זיי, טאמער איז עפעס גוט, אדער טאמער איז עפעס בחסד איז עס מזל, ס'איז געלונגען. יא, און אסאך מאל איז עס דאס אליינס מורא'דיג אנסעיף, ווער ווייסט וואס ס'ווארט דא נאכדעם, זיי זענען אייביג רעדי. די פייט פלייט פריז ריספאנס איז אייביג רעדי צו געבן א דזשאמפ ארויף, איך דארף שוין יעצט צושטערן די גוטע סיטועשן וואס איז יעצט דא, יעצט איז דא מנוחה, לאמיר זאגן יעצט איז מיין סיסטעם אקעי, ניין איך קען נישט יעצט לאזן אקעי, איך דארף. ווייל נאכדעם קומט. קומט עפעס, סאו לאמיך שוין יעצט צושטערן אז ס'זאל מיך נישט כאפן אן סורפרייז. יא יא.

איך האב עס געהערט פון אפטער אדער זעלדער פון אנדערע פון אסאך משפיעים וואס רעדן די בחינה, איך מיין איך האב עס געהערט פון ר' מאיר איך ווידער מיין איך האב עס געהערט פון אסאך משפיעים וועלכע זאגן אז ווען מען דארף זיך מאכן גרייט פאר די גאולה וואס מיינט זיך זיין גלייבן אז דער רבונו של עולם שטייט אראונד די קארנער און איז באמת גרייט אונז אויסצולייזן ס'גייט זיין גוט סיי די גאולה הפרטית סיי די גאולה הכללית. און און זיין רעדי פאר עס, ס'איז דא עפעס אין די מיטמאכעניש וואס אונז האבן געהאט אלס א פאלק, סיי פון די לעצטע צוויי טויזנט יאר און סיי פון די פון די האליקאוסט וואס מ'האט געהאט יעצט, און בכלל די, אונז אונז האבן אין אונזער די ען עי האבן אונז מורא'דיג אסאך טראומא, נישט אומזיסט זענען רוב און עספעשעלי די גאר גוטע מהלכים פון טראומא טעראפי דיזיינט געווארן, דורך אידן און א סכנה אז עס ווערט געפירט ווערט פון די ריסערטש ווערט אויסגעפירט אויף אידן און פארשטייסט וואס איך זאג?
זייער יא. סאו ס'איז אזא געוויסע זיין גרייט למשל לאמיר פרעגן די שאלות אליין וואס פרעגט ער ביסטו שוין גרייט צו ווערן אויסגעהיילט? אפשר ביסטו צוגעוואוינט אזוי שטארק צו ליידן אייביג? ביסט צוגעוואוינט דו מוטשעסט דיך דו קענסט די סיטואעישאן פון ליידן. און אפשר ווען די טערעפיסט האט געהאלטן ביים דיך ברענגען צו די ריכטיגע גוטע פלאץ ביסטו נישט געווען רעדיג, ביסט נישט געוואויר געווען, ביסט נישט געווען גענוג סעיף, האסט נישט געהאט די כלים און די און די קאנצעפט אין קאפ און אין הארץ, דיין הארץ איז נישט געווען רעדי פאר די רואיגע גוטע צייט. איך בין צו ענק, ס'איז דא א פלאץ וואס איז וואס פילט אנסעיף פאר רוב מענטשן, די פלאץ הייסט די אננאון. די אננאון.
ווען מען קומט מיך דארף מאכן א רעכטס און איך ווייס נישט וואס ווארט מיך דארטן אפ, דאס ברענגט א געוויסע. נאך טעם, לכל הפחות א נאך טעם פון נישט סעיפטי פאר רוב מענטשן, בפרט פאר א עמעצער וואס ביי דיפאלט לעבט פילט ווי ער לעבט ע כ פנים אין א אנסעיף אינווייראמענט ווי ס'איז אנסעיף, איז די פעיר אוו אננאון לכאורה איז דעמאלטס פי כמה. אמת. איינער האט מיך געזאגט א קאנצעפט פון מיזערי קאמפארט זאון. רוב מענטשן זענען זייער קאמפארטעבל, זייער קאמפארט זאון איז אין די מיזערי.

באמת טרעפן און עס רילייזן און יעצט ווען זי גייט האופפולי צוריק גיין און טרעפן א גוטע טעראפיסט און ס'איז דא ס'איז דא היינט גוטע העלט צענטערס ס'איז דא סיי ODA, עזרא, סערענעטי, עטשיוו, סיי עטשיוו אין מאנרא, עטשיוו אין מאנסי, גוטע קוואליטי מענטל העלט פראפעשענעלס, רוב פון זיי זענען היימישע אידיש ספיקינג ערליכע אינגעלייט און פרויען וואס האבן עס געלערנט פראפעשענעלי.

אפטיילונגען, סיי אונזער אפטיילונג און סיי די אלע אנדערע מענטל העלט אפטיילונגען, וואס קען זיין אז עס איז גענומען פון דארט, איים נאט שור, עס איז נישט געזאגט דאס, אבער זי האט געזאגט די ווארט איי געס. איי געס, אקעי, סאו לאמיך צוריקגעסן איין נקודה, אז מען דארף, איך מיין אזוי, מען דארף וואטשן זיך נישט אריינצובאקסן, יא, ווען מען באקומט א דייעגנאזיס, אה, פיין, פיינעלי רעד איך אויס אזא שפראך, פיינעלי. ברוך ש יא סאו אז ווען יא ווען מען באקסט זיך אריין אין א געוויסע דייעגנאזעס אין א געוויסע עי בי סי איז אין א געוויסן זין און אסאך מאל שווערער זיך ארויסצוזעהן ווייל איך בין שוין ערגעץ איך דארף ארויסזעהן פון דארטן ווערסוס דאס טוט מיך וויי און לאמיך עס טרייען אויסצוהיילן דאס טוט מיך וויי לאמיך עס טרייען אויסצוהיילן גליטשט זיך בעסער ווי איך בין אריינגעפאלן אין א פלאץ וואס האט א נאמען בפרט ווען די נאמען איז נאך עפעס א שווערע ווארט, און בפרט ווען ס'נעמט נאך אויף א טשעפטער אין די דאס, די די די די די, סאו אין איין זייט בלייב דיעלן מיט די עקשועל אישו, ס'קען זיין אז די טוסט, און וואס זאל איך טון, איך וואונטש א ברכת הדיוט, אז א ברכת הדיוט צוזאמען מיט עפעס וואס איך הער פון מענטשן ווי דו און אנדערע וואס זעען מענטשן אויף די זייט און זעען זיי נאכדעם אויף די אנדערע זייט, אז מ'קומט ארויס געווענליך סאך בעסער און סאך שטערקער און סאך געבויטער. ווער ס'איז איך ווינטש נישט קיינעם נישט צו דארפן זיך לערנען און ווערן אויפגעבויט אויף דעם אופן, אבער אז דו ביסט שוין דארטן, צו עסן אויף די אנדערע זייט איז זייער גוט, מען קומט ארויס סאך שטערקער ווי די עוורידזש מענטש וואס וואקט אויף די גאס, מסכים יוסף זיו? הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט, אוי אויב זאל זי קענען נאר אויסלערנען די מעסעדזש אליין אז אויף די אנדערע זייט, נאכדעם וואס מען טוט די שווערע טעראפי, מען גייט דורך די אלע שוועריקייטן און מען נעמט קער פון זיך, קומט ארויס אויף די אנדערע זייט איז מען א סטעיבל גוטע רואיגע מענטש, עס איז גוט צו זיין סטעיבל געזונט און רואיג. די וויכטיגסטע זאך וואס ס'פעלט זיך אויס איז די וויל אז איך קען לעבן א בעסערע לעבן און איך וויל מיך טשעינדזשן איך וויל מאכן א טשעינדזש אין הדבר תלוי אלא בי ס'ליגט אין מיינע הענט איך וויל עס טשעינדזשן און ביי די וועי איך וויל צולייגן א זאך צו די זאך וואס דו האסט אזוי דרך אגב צוגעלייגט אז פאר דעם האב איך ליב גאר שטארק אזעלכע טעראפי מאדאליטיס אזוי ווי IFS. און נערעטיוו טעראפי וואס זיי קוקן אויף די זאכן אן קיין שום לעיבלס, ווען דו גייסט אריין צו א IFS טעראפיסט אדער א, ער גייט דיך נישט זוכן, ער גייט דיך נישט זוכן צו דייעגנאוזן אויף עפעס א געוויסע וועג, פון די אנדערע, און ממילא לעבט עס, יא מענטשן האבן עס ליב אנצורופן נאן פעטאלעדזשייזינג, ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין פעטאלעדזשי, ס'איז נישט קיין מחלה, ס'איז נישט קיין, פון די אנדערע זייט. עם כל זה לוינט זיך עס עכפ יא צו באנוצן מיט די לעיבלס וועגן צוויי ריזענס קודם כל ס'העלפט דיך ארויס פארשטיין פון וואס מ'רעדט און וועלכע זאכן זענען דא out there און די צווייטע זאך איז אה די זאך וואס איך לייד האט א נאמען מ'רעדט שוין דערפון ס'איז צו ישראל מחוץ למלחמה און מ'רעדט דערפון און סיי איך קען דורך דעם זוכן וואסערע זאכן זענען דא וואס איז דא היינט עוועילעבל אויב איר אישו איז טאקע באמת cptsd וואס איז היינט דא אראונד פאר cptsd זיך צו קענען העלפן. עט די סעים טיים איז אבער אויכעט זייער זייער פון מיין זייט איך האב זייער ליב עס איז וויכטיג זיך נישט אריין צו לענקן אין קיין לעיבלס און קוקן מיין פעיוואריט זעכן אויף דעיס איז IFS אדער נערעטיווס זעכן וואס קוקן אויף די מענטש עז ע מענטש עז ע פענאמענא עקזיסטענשאל וואס גייט פאר מיט די מענטש די מענטש טרעפט זיך אין די וועלט און האט א פראבלעם וויאזטו פריער געזאגט איך האב א פראבלעם ס'טוט מיך וויי. ס'עפעקט מיך דא און דא, האו קען יו העלפ מי? און די טערעפיסט גייט און טרייט זיך צו געבן געוויסע וועגן וויאזוי צו קענען העלפן, ער קען עס האבן גענומען פון זאכן וואס ער האט געזען אין די לעיבל וואלט ער דארפן נישט דווקא נוצן די לעיבל, ס'איז דא מעלות און חסרונות פאר ביידע זאכן, איך טריי בעצם צו קאמביינען ביידע ביי די וועי, אן לייגן א לעיבל, לאמיר אבער וויסן פון וואס אונז רעדן. אקעי, אראפ מיט די לעדל מיט די לעדל, אראפ מיט די לעיבל, אהער מיט די ישיעה.